Thank you so much for joining. Tinokugamuchirai mose muzita raJesu. Ameno kwamaswera kwamanga muri kuti kwanga kwakamira sei. tinotenda mwari wenyasha kuti wakuchengetai wakugonesai wakusvitsai panzvimbo ino hakusi kugona kunge uri mupenyu but inyasha dzajehovha dzaita kuti unge uri mupenyu kune vanga vachitoedzawo kuti ranhasi vangariona but havana kuriona kune vari muzvipatara vari kutorwara but iwe uri mutano kana uri kurwara pauri ipapo tinoti muzita rajesu poreswa because bhaibheri rinoti namavanga ake takaporeswa be healed in the name of jesus if you are sick in your body if there is some affliction upon you i pray in the name of jesus that be healed right now be healed right now kana pane zvakakuremera zvakakusunga be set free in jesus name kuti shoko kana raakutaurwa tinge tiri panzvimbo imwe chete tine murangariro umwe chete tine pfungwa dzimwe chete nekuona kumwe chete hakuna chinhu chinoitwa najehovha asina kumbofunga kana kurangarira vana vake Zvese zvaanoita zvine chinangwa, zvese zvaanoita zvine chirevo. Usambofa wakafungidzira kuti vanhu vanokuda vangakuda kudarika zvinoonetwa naMwari.

be healed right now be healed right now in jesus mighty name mwari vanotirwira vanotichengetedza chinodiwa kuva nefaith have faith in everything that you do kungotenda kuva nekutenda mwari vanokurwira uye mwari vanozviratidza ndati toda kuverenga nhasi nyaya ndauya nayo inonzi think positively proverbs chapter 23 verse ya 7 ndingoda just part a yacho for as the for as he thinketh in his heart so is he for as he thinketh in his heart so is he mubvunzo ndewekuti uri kumbofungei mumwoyo mako chii chaunofunga chii chanyanya kukushungurudza chii chauri kuronga eh, i think tichikura tese vazhinji takasvika patakanzi kuchikoro kuti unoda kuzova chii kana wakura munhu nemunhu aitaura pfungwa dzake munhu nemunhu aitaura pfungwa dzake munhu nemunhu aitaura zvaari kufunga kuti ndo zvichaitika kuti zvaanoda kuzoita vamwe vakaiti ndoda kuva mainjiniya vamwe vaiti ndoda kuva chii but chinoitika manje ndechekuti kune vaitaura vasingarevesi vaingotaura nekungoti ticha abvunza ende poita pamwe pekuti mumwe anenge aitotya kurohwa sesu vakadzidza kumakore ekumashure uko kwairohwa munhu ka e, kwasiya nemazuva ano kwaane marights rights anongodidi uko vaishanda neekunzi spare the road and spoil the child ukasiya shamhu mwana anovhiringika saka zvinhu zvaitoitwa nemazvo but mukunzi funga imo muyamweya mumwe aingotaura kuti ndoda kuva doctor but asina kumbodzika kuti doctor anomboita nezvei panapa bhaibheri robva rati as the man thinketh so is he kana kuti as he thinketh in his heart so is he unoziva here kuti patiri ipapapa 70 percent or 80 percent yezvauri maresults ekufunga kwako maiwee nhasi tinobata umwe munhu nhasi akarwadziwa zvauri izvi tikada kunyatsozogara pasi tichinyatsorova chaipo chaipo a one one tichibvisa zvinhu zviri muupenyu hwako you find kuti zvinhu zvizhinji zvawakafunga kuti zvakaitwa nasatani maresults ekufunga kwako iwewe oh jesus mumwe obva ati ah, muri kurevei munhu washe shamwari dzaunotamba nadzo akadzitsvaga ndiani ndiwo wakafunga nepfungwa dzako ukaona kuti spiwe anoita kutamba naye janet anoita kutamba naye sue anoita kutamba naye abigo anoita kutamba naye hakuna satani hakuna mwari akauya akakuzevezera it was your mind yakafunga it was your heart yakadrawa closer to that person wawakaisa padhuze so maeffects ezvaanozoita in your life iresult yezvawakafunga iwe god ndava vanhu vakawanda tinomhanya kunongonoti satani pese pese satani pese pese satani pamwe pacho satani haapo ipfungwa moyo wakadhonza munhu ukamuisa padhuze wakafunga kuti iwewe ndo zvinondiitira but nekuti hauna kunzwisisa kuti patiri kuti think positively kuti pfungwa dzako dzinogona kukupusha kupinda muna taishireva pfungwa dzako dzinogona kukupusha kusvika palevel rekuti unozofungidzira kuti mwari havako ivo variko because bible rati for as mama venyu anti as a man think so is, is he zvinoreva kuti kana uchida kuita doctor ukafunga ukaimajina ukavisualiza uri doctor chinouya chese chaunenge wakutanga kuita chinorerekera pakuita doctor chinorerekera pakutsvaga zvine chekuita nemadoctor but iwewe ukasanzwisisa level rezvauri manje

your road and accompany you to your destiny chii chaitika ndava patinoti do not be equally yoked imwe vhesi inobva yati two cannot walk together unless they agree haungafambi nemhombwe musina kuwirirana ndozvazviri kureva hautambi nayo musina kunopa muri kusangana hakuna vanofambidzana vaine pfungwa dzakapesana ukaona makufambidzana pane anofanira kutotendeukira kune mumwe pane anofanira kutoita zvinoida mumwe kana kuti zviri kufunga mumwe the lesser power ndoichaita bow which means iwewe neumwari hwako kana kuti nefaith yako kana kuti nemafungire ako ukatadza kuconvinsa munhu anenge auya pauri iwe ndiwo uchachinjwa mind romans but be renewed the mind zvinoratidza kuti mind ine role yainoplaya yakakosha vanhu yavasiri kutarisisa muupenyu hwavo ndava iwewo ukangofunga kuti you need deliverance ndoda mbokuratidza zvinoita mind especially mazuva ano vanhu vakawanda vanongomhanya kungofunga unonzwa munhu ukangotanga kutaura naye munhu akutoti munhu wamwari i think i need deliverance in always ask munhu kuti why do you think you need deliverance chii chakonzera kuti ufunge kuti iwewe unoda deliverance mumwoyo mako mapindei chaita kuti ufunge izvozvo chaita kuti uone iwewe life yako ichida deliverance instead of praying or instead of thinking rega ndikubatsire thinking and worrying zvinhu two zvakasiyana inonzi musafunganya kufunganya nekufunga hazvina kufanana vanhu vakawanda vari kunetseka nepfungwa but havasi kunetseka nekufunga vari kufunganya they are worrying themselves they are worried each and every time hapana anoti kana apinda muproblem anofunga positively i always say kune vanhu vandinotaura navo kuti zvinhu kana zvaoma ringave business always think positively pane pamwe pekuti you just need to cut your losses before zvaenda kure zviri nani kudambura ushamwari hwacho zvisati zvadzika dzika stereki zviri nani kumisa relationship yacho isati yaenda kure chii chaitika wafunga positively wafunga uchidzamisa ndangariro you are not worried you are not worrying about the relationship but you are thinking positively about it kuti pane chinobuda here kana pasina chinobuda what's the best way out of this or what is the best way to continue with this never mind kuti zvinhu zvacho zvinokuvhiringidza but kana zvauya nekufunga kwakanaka ndosaka uchiona bhaibheri rataura for as he thinketh in his heart not the mind zvinoreva kuti mind ine zvainotorera pasurface but when you see something coming out of the heart yeah panenge pasvika palevho rakakwira ndosaka uchinzwa mumwe achiti akatora mwoyo wangu akaupwanya sei asingati akatora pfungwa dzangu zvinoreva kuti ane dimension kana kuti pane level yekufunga ine inenge isingachainvolve the mind chete but inopinda nekumwoyo because out of the heart the abundance of the heart the mouth speaketh zvakazara umu ndozvinobuda pamuromo mubvunzo wangu wotizvo uri kumbofungei maererano nelife yako chimbomira kumboblema satani chimbomira kumboblema vanhu vamwari what is it that you are thinking of pertaining or concerning your life because vanhu vakawanda tine deficit pakushandisa pfungwa we think prayer will do everything for us kuti ndikangopinda muprayer room ndikatanga kushimanda zvinhu zvinoitika mwana wamai pane panoshanda prayer pane panoshanda pfungwa if you don't think in this world you will not solve your problems you will not have a solution to your problems why because you are not thinking positively but if you think zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka ukangofunga kushandisa pfungwa makristu akawanda taita dambudziko we don't think yeah nhasi am a bit brutal but i think it's high time we call a spade a spade because vanhu vakawanda vakuvara mukurarama vamwe vakutovenga chinamato because everything chaaingoudzwa kungoti munhu ukango ndaita problem yakati vanhu vakutoti let's go to the mountain let's pray let's do 20 days let's do 5 days stop and think first problem yawasangana nayo iri kuda kunonamata here kana kuti iri kuda kusolviwa nekufunga kuti panapa tobuda sei tobuda sei pazviri hazvo because pamwe pacho hapadi kuti ufunge i mean uende kunonamata pari kungoda kufunga chete just think think use your brain pfungwa ngadzishande idzo pfungwa ngadzishande mutendi shandisa pfungwa the world is full of problems dziri kuda solution from you vanhu vane zvinhu zviri kuvanetsa zvakawanda zvisingade prayer zviri kuda masolutions for you to make money just to use your brain i always say this kuti prayer is not in the dimension of prosperity if i may put it that way but decision making is ndosaka uchiona kuti vanhu vakawanda vari kunyika they are good at decision making ndosaka zvinhu zvavo zvichiita sezvinofamba kana kuti vachibudirira sterek they know they think they sit down they are good at making decision even bhaibheri rinobva rati vana vechiedza vanokundwa kungwara neverima you need to be wise wise up use your brain mwana wamai stop using prayer every time pamwe pacho pari kungoda kungoziva kuti okay salt yakushota mashops haana where can i get salt and be the supplier or be the go between the manufacturer kana kuti the supplier neretail ini ndopinda pakati then i make money there are people who are living as middlemen zviri straight zvisina kubira munhu zvina kuti chii chaitika ashandisa pfungwa dzake iko zvino izvi tiri paapp yatiri pamaapp esai whether its tiktok its facebook its whatever telegram um, x you name it how many of the applications that you know dzine makristu dzakaitwa nemakristu kana kuti dzinoranwa nemakristu vazhinji makristu tiri bhizi kugomo tichitaura nendimi tiri mugomo

izvozvi zvatiri kutoshandisa someone sat down akaona kuti no how can i connect the world how can i speak to these people ndozvifambisa sei kuti vanhu vazive how ndobva angosvika pakuona kuti aa zvandogona kuita inini kubata chinhu application togadzira application yekuti vanhu vanogara pasi vanhu vanotaura vano so mumwe ari kumasvingo mumwe ari kuuk mumwe ari kujamaica people talk chii chaitika wabatanidza vanhu paapplication wabatanidza vanhu afunga zvapinda zvabva nemumwoyo ari kunyatsozviona kuti zveshuwa levho randasvika i zvinhu zvangu zvinofanira kufamba zvinhu zvangu zvinofanira kuita zvinhu zvangu zvinofanira kunyatsobuda chaizvo chaizvo chii chiri kushanda its the brain mumwe akafunga kuti magetsi akaenda rega ndigadzire solar chii chaitika aunza solution kuti magetsi akaenda there is solar that can be used aunza solution but where are we as christians we are busy praying We are busy casting out devils instead of offering solutions. Pana akangofunga ungoti magetsi akaenda, let me switch on the solar. Let me create chinhu chino chinosara chichibudisa chichiitisa kuti vanhu vazive vawane zvekuita nerima. He never prayed. but he made sure kuti i need to find a solution to this problem yatinayo ndeiyi problem yatinayo ndeiyi the christians are busy casting out devils while the world is looking for solution hatisati tatombotaura tanetsana nemweya tsvina uchazoona kuti patinopedza apa pandambotaura kuti zvauri izvi 80 percent yazvo maresults epfungwa dzako uchazoona kuti zvimwe zvatiri kuswerera two hours four hours kuchechi tichitukana nemweya tsvina nemweya yemadzinza hapasi kumboda mweya yemadzinza iri kutukwa pari kuda solution to the problem uri kuda kuroorwa but hausi kugeza zvinoda kunamata here izvo you just need to think ndoshandisawo sipo yakaita sei ndoshandisawo mafuta akaita sei ndoshandisawo perfume yakaita sei kuti ndionekerewo its as simple as that but because we are busy nekunamata i don't know whoever taught people to do that messed everything up kuti chese chauri kuda semukristu enda kuprayer room aiwa aiwa as the man thinking zvichibuda nemumwoyo ndozvauri vese vaunofunga kuti vane mari vaya vese vaunofunga kuti vakabudirira if you sit them down and ask them they will tell you kuti ndakaigara pasi ndikanyora zvinhu pasi ndikanyora habakuko but do you have a vision write down make it plain tiri kufoira vadikani takabata answer book marwadzira acho zvese zvatiri kuchemera zvirimo mubible whatever that we want its there in the bible anzi do you have a vision write it down make it plain vane maziso but havaoni vision nesight zvinhu two zvakasiyana vision nesight zvinhu two zvakasiyana vazhinji maziso aripo but vision hapana vazhinji pfungwa dziripo but zviri kufungwa hapana

uyu asi munhu wamwari ava mai havagoni kuimba ava havagoni kupfeka ava hava we major on the minor on things that are useless zvinhu zvinounza pundutso hatitombotore nguva tichifunga nezvazvo its all about crushing one another uyo azodai ndazoona uyo ane girlfriend ndazoona uyo ane boyfriend ndazoona uyo anenge anoroya uyo anenge anoba uyo

There is nothing that we are offering to the world. There is nothing that we are offering even to ourselves. I always tell people when you pray, remember, mu Bible imomo, muna Abraham, akanzi buda uende kunyika yandichakuratidza. Right? The same Bible iroro, muna akadyariswa. ari munyika yaari imomo padrought akakohwa so you need to understand kuti it's not every time where you need to change your geographical location no it depends kuti mwari vati chii kune vakabudawo munyika matiri vachienda kudiaspora mumwe akatanga nekufunga akaweya maoptions aka vamwe vakainquire from the lord ndoenda here ndogara here pamwe pacho hapasi kuda kuti umbonoshoperwa umbonoporofitwa umbonoitwa hamheno zvinoitwa chero zviri zvekunyika chero zvekuchechi kana kudii you just need to think you just need to use what god gave you reasoner be ye renewed the mind mindset ngaigadzirisike don't remove the mind let the mind be renewed but vazhinji seems like when they enter into the church or into, uh, uh, into christianity they remove their mind vaifunga vari kunze but kana vaakuchechi havachafungi which is sad because you hear even when people pray jesu unobva atizvo musawanze mashoko asina basa vain prayers bubbling you are busy uchiudza mwari kukura kwenhamo yako instead yekuudza nhamo yako kukura kwamwari wako when we pray we, we don't know what we are praying for. We are asking for things that we cannot even contain. I always say this, you can pray amiss, but you can never praise amiss. ndokana ndichipa mienzaniso womwana wangu nezera rainaro ndikanzwa achinamata achiti baba ndokumbira mundipowo mukadzi tinobata torova why because age yaari haisi yekutaura izvozvo ndozvakafanana nemakristu but pane age yaanozosvika yekuti anenge akutobvunzwa nemubereki takutomubvunza kuti kosaka ucharoora rini muroora anouya rini mukwasha anouya rini but kumashure tiri isu futi taimbomira tichiti aewa toda kukurovera izvozvo wanga uri kupi why because zvine time vanhu vakawanda vari busy kukumbira zvinhu zvavasingagone kuchengetedza because haana kumbofunga zvangofanira nekuti munhu wonamatira kuti mwari ndoda mercedes benz v12 motikari inenge ita kana kuti 100 000 kana 300 000 iye asina pekugara zvinongoratidza kuti ava baba ava kana sisi ava njere hamuna makazara mvura its an empty scow why because zvavari kutaura nezvavari paposition yavari hazvisi kuenderana we need to use our brain i unonzwa umwe munhu achiti atirambe god can heal you god heals no doubt about it but usaregedza kuenda kuhospital wakuvara nekuti wanzi iwe chakunamatira wopora ipapo pane pamwe panongoda betadin zvobva zvatopera isu when we say be healed pane pamwe pekuti iwe ukatoverenga bhaibheri iro riri ana peter ana paul chai chaiyo vane vavaitoudza vanhu kuti ita so kuti problem yako idai why because pane zvimwe zvinhu zvinoda solution yenguva iyoyo pane zvimwe zvinhu zvinotaurwa kunzi ngazvipere ipapo but pane chimwe chinhu unenge unotaurwa napo kuti munzwa wakaiswa mauri wekuti you will live with it but if you don't use your brain iko zvino izvi there are so many underlining conditions that people have wobva wasiya matablets wobva wasiya mushonga kana kuti mainjection whatever that you are being given nekuti uri kuti ndine faith nekuti ndakanamatirwa ndapora let me show, tell you this there is a very thin line between having faith and being stupid zvakafanana nekuti pfungwa dzekuti munhu anogona kuti ndoda kuva amillionaire but before you get to a million dollars

wapiwa mukana what do you have izvozvi tikati tibvunzane ipapapa online kuti tell me your, your, your, your five year plan tell me your 10 year plan your 20 year plan mumwe haatorina plan ye six months but anenge ari busy muprayer father make me a millionaire make me a millionaire without a plan mwana wamwari akwana makore ekuti tichiudzana chokwadi vhangeri riya rekungoti youare going to have a million youare going to be a millionaire millionaire millionaire ah, i think takatamba zvakakwana pawakambojambiswa wakajamba zvakwana chimbogara pasi umboshandisa brain uone kuti zvinhu zvako hazvishandi here we are not saying you don't have faith kana don't, don't use faith ah, faith comes by hearing hearing what the word of god and the word of god racho ndiro rekuti for as he thinketh in his heart iro bhaibheri racho ndoritotaura zvekufunga

we just come tichingopinda kaba santalabara kabahata kusvika six hours dzapera we don't talk to each other this is why the church is not growing ndosaka uchiona kuti vamwe even vanhu vanofungidzira kuti mufundisi ndiye ega ane basa rekuunza vanhu kuchechi which is wrong iwewe as a believer you can evangelize through your life number one Number two, talking to people, spreading the gospel. As mwana wa Mwari, the moment yawakangomugamuchira akakupa simba idzva rekuti unzi mwana wa Mwari, you think like a son, you think like a child of God, you behave like a child of God. So if you behave like a child of God, you do what your father does what your father can do what your father will do what your father did you also do greater works shall ye do uri kunzwa bhaibheri riri kuti greater works ndijesu achiudza kuti muchatoita zvakapfuura zvangu then my question is what are you doing zvakapfuura zvajesu kana kuti zvakapfuura zvakaitika kumashure here here if you are to die today can, can we say god will safely say or ask you a question yekuti well done my faithful servant well done my child you lived a good life excuse me vanhu vakawanda munonyanyotarisa life yamufundisi ka mfundisi ari kuitei mfundisi ari kufamba nani as i always tell people ndakati do you know if we were to live by the word if we were to do it tichiteedzera zvaiita jesu vamwe venyu hamuti mhore sei jesu aitonoparidzira zvipfeve jesu aitonoswera pakati pezvidhakwa iwewe kungoona mufundisi achitaura pamwe anga aitobvunza direction mutawuni masikati machena nekuti iwe unochiziva kuti ichi chipfeve whatsapp inenge yatorira nekuaustralia nekupi canada nekumusha nepazvimbudzi mameseji anenge asvika kuti mufundisi vaya ndavaona but you are the same person ari kuda kuti mwari vamuitire zvakanaka bhuku iyo ichiti ukaita zvakanaka haungafariwe here iwe wadii kuiswebera padhuze so that you understand better you also offer your services zvakanaka uriwe uchitaura nechifeve zvakaipa vari mufundisi vari kuda kutendeutsa chifeve zvausina kunzwa kuti pari kutaura kuti kudi iwe imboimajina kuti dai chechi yajesu pamukadzi musamariya paya patsime nemakuhwa auinawo iwayo nemakuhwa ari kuchechi kwenyu nemakuhwa evanhu vaunoziva dai jesu akararama musizoni yatiri yewhatsapp yetelegram instagram facebook chichii zvese izvi vaimuona akagara patsime achitaura nemukadzi musamariya wavanoziva kuti ane varume kana kuti aita varume 5 guta rese rinoziva kuti ava ndovaya vepatouchline sekutaura kwave mazuva ano unofunga here kuti iwewe jesu vaimuchenesa dai yanga iri chechi yemazuva ano yakaona jesu akagara patsime nemukadzi musamariya nepfungwa dzakazara mumusoro idzi dzatiri kuti as the main thing ndosaka uchiona kuti even the church yacho is not growing because the mindset haina growth zvinototangira mupfungwa imo zvichibuda pamwoyo apa the mindset haina growth You are always thinking negatively. You are, don't, you, you, you are not thinking positively. I said you need to think positively. What is the way out? Where is the thinking church? ndosaka tizombotaura kuti where is the god of our forefathers madhara akare amaiti anga asina kudzidza vaitofunga kudarika the church yatinayo today if they had not stood the ground back then vamwe venyu mungadai musiri kutombonamata yechechi yemazuva ano iri kunyanya kuhotspotana pazvinhu zvisina basa church migration ndo yanyanya new convence hakuna youare moving from one ministry to another because wanyeyewa uko wakuda kunonyeyawo uri kunyuwani wakauraya kumwe uko wakuda unouraya pfungwa iripo haina growth

bhuku iyo ichiti two cannot work together unless they agree so mubvunzo woti chechi zvayakazara vemakuhwa it means ndosaka vari kugara vari vese because havana chimwe chinhu vakawirirana mweya yakanosangana kune vamwe vanhu vanoroorana nekuroorwa nekuda kwekuti eh, makuhwa hauinawo unoziva nemhepo dzakangokudhonzerawo people of like mind mapedza maakublema madhimoni madhimoni anenge akagara zvavo achingoti nhai iyo yekungoitawo mweya yetsvina tinongotukwa nepatisingafanire kutukwa why because we are not using our brain chii chiri kumbonyatsonetsa kuchechi kuchechi ndokwaunowana vanhu vanopopotera kuti pakadyiwa mari ende varivo vanoita mudemedeme wekutenga microfoni ye 100 dollars inoda vanhu 30 but kunyika munhu hwani anotakura masapota ma edynamos kuenda kuhwange nemota yake asingambova kumbire mari yebhazi vamwe wotovararisa muhotera nekungoti vasapota team anonzwa kuti vane humwe chete unoziva ukaenda kubhora you understand spirit yeunity hakuna kwaunogona kunetsana nemunhu wedynamos kana kuti wehighlanders webhoswe iwewe iwo wakapfeka jezi recaps vagokusiya wakadaro even varisingamuzive the fact yekuti akapfeka jezi retimu yavo vanotonzwa kuti ndemumwe wedu they will, they will be part and parcel of that fight they fight and then ask questions later kuti who was wrong chii chaitika vari kuita chirwirangwe nokuti vari kuziva kuti uyu ndewedu but come to church we don't think that way if they are going to a prayer mountain vamwe vari kuenda newe because vari kuda kunonzwa zvauri kunamatira so that they know how to fight you

proof jeremiah unoti for i know the plans that i have for you plans not to harm you but to prosper you which means iwe kana utori muplani yekunoita makuhwa uchipwanya vamwe uye iwe uchizviona wakadzikira usiri mukuru uri outside god's plan because god's plan is perfect but be careful of operating in the permissive will

because you are outside god's plan god supports godly ideas the plan that god has for you wakamboitsvaga here wakambosecha here kuti mwari vari kumbo vakambova ne murangariro wavo pamusoro pangu ndewei iwo zvaunozviona uri kadiki diki murangariro wajehovha ndewei mwari haatarise zera ka mwari haatarise kuti vanhu vanoti chii anotarisa misheni yake david was anointed but it took years for him to sit on the throne to be a king in the spirit he was a king but physically he was not yet installed watch this ndiri kutaura nezveya pandiri kuudza kuti kufunga kunoshanda mukuzodzwa kwese david ikoko paaiuya achida kurewa nasauro na, na haana kuti ndakazodzwa ini aitoshandisa brain obva atiza onohwanda zvinoreva kuti ukasashandisa brain pamwe pacho unofa una jesu kana bhaibheri rakati muchatsika pane zvinoruma kana kuti muchanwa mapoizeni hamufe harina kuti enda unotora poizeni wobva wainwa uchida kutesta mwari unofa because hauna kufunga he will fight for you where it matters he will fight for you when he knows kuti it's the enemy's doing it's the enemy's plan to destroy you not kuti iwewe woenda wongonotora zvinhu zvako wobva wazvikonzeresera wega sezvatinoita vamwe vanhu kuti unonzwa munhu achiti handizive kuti mari yangu dzinofamba se vakawanda venyu vakatonditarisa ipapa mutorimo mugurupu rekuti mari yangu handizive kuti inofamba se ende vanhu vatema takamhanya tinonzwisisa sitere kuti mari kana ikashaika pane ari kundiroya pane ndokwatinomhanyira ikoko inini the question that i ask you iwe ukambobata mari unombofamba sei ngatimbomira pakuti mari yangu handizive kuti inofamba sei eta zvinzwa but iwewe kana wabata mari unombofamba sei the mind the heart zvimwe zvacho zvatinozoona paya paya wakunotenga zvagara zviripo but zvikwanisiro ndozvazvisipo imwe misikanzwa yamunayo baba kana yamunayo amai kana sisi kana mukoma hakusi kuti mamusina musikanzwa but zvikwanisiro kana kuti zvinoita kuti muite musikanzwa ndozvazvisipo ndosaka uchiona kuti munhu akabata 100 dollars anotanga unzwa 100 yakatowanda 20 kana 10 dollars aunza oda kutopinda mutown maanga asina plani haana plani yemutown haana chaari kumbonotora chinounza mari mutown but nekungoti angoita 10 dollars momwe aunzwa kuda kutomupinda mutown ndi hapane zvandoda unoita zvii wambogara here ukafunga kuti why am i doing this think positively concerning your life stop blaming the devil each and every time that you get zvauri maresults epfungwa dzako mafungiro ako ah, mafungiro ako munhu wamwari mafungiro ako gadzirisa pakufunga renew the mind be ye renewed when the mouth speaks tinonzwa zviri mumwoyo mumwoyo munei ndosaka uchinzwa vekunyika vakati izvo munhu wese kana akanyarara anoratidza kuti ari wise anoratidza kuti gentleman wait until they open their mouth that's when you realize it's an empty head ndozvakafanana nemakristu nyika yakatitarisa so tichingoti tikashaya chikafu kugomo tarwarirwa kugomo takati tamhanya kuwilderness 7 days 10 days mubvunzo unotizvo tinotsanya ma 200 days kutotsanya kudarika matsanyiro akaita vamwe vari mubhaibheri but our life is not changing why i've got an answer for you number one akuendesa kunotsanya ndiani ndochichaomona kutanga kuziva is it the spirit of god or my emotions or wangoteerawo vanhu number two brain kusashandisa pfungwa ndokumwe kunodaro

mota bishop madzikisa gejo ndokutoti tipone uchazviona kuti we are spending most of our time paya patiri kufunga tiri kuchechi tichiita 45 hours paya paya mamwe mahours haana kana ane zvaari kuburitsa because we are spending those those hours tichiita zvinhu zvisina basa tichikumbira zvinhu zvatofanira kunge tichishandisa pfungwa dzedu kuti tibude muurombe tibude mu kungoenda kunoshanda Let's use a, let's sit down as a church, as a ministry. Do you have a business group that you encourage one another as Christians? Shaman, iwe uri kumbosuplya chii uri kumboita chii chii chauri kuita tiitewo mari hazvisi kuda prayer izvi ana baba ana mai zviri kuda kufunga let's have business groups let's have magroups ano vanhu vanofunga iwe kune makambani ari kubhadhara vanhu kufunga kuti next product toita toita ipi inotora mari muhomwe mako uchinakirwa iwe uchiti pane bhanduru retelegram pane akagara pasi akafunga kuti mari toitora sei muhomwe yaalfonso ya, ya, ya mari toitora sei muhomwe yafirimoni ya kana kuti yajonso kana kuti yatendai kana yaedmo toitora sei pane akagara pasi akafunga kuti haasi kuda nemari yake but if we bring something anouya nayo

where we are supposed to use the brain where you are supposed to think where you are supposed to sit down find men of wisdom varume vane vakadzi vakapiwa wisdom varimo mumakereke umu sit down inquire kuti vakomana poitwa sei people who tell you there are people vakapiwa wisdom iwewe hako hauna kuikumbira kuna james bos bhaibheri unotaura kuti kumbirai wisdom kumbirai uchenjeri chakupai pachena

because you don't have wisdom ndauya nhasi mwoyo wakaremerwa nekuti akomana the church when, when some of us we move around unoziva here kana uda kuziva mafungiro evanhu nonoka kuvataurira kuti you are a man of god kumajimu eh, makombi kana kuti kwatinodya marestaurant uchidriver uchiita se even wanzi wakwidza vanhu lift take time don't tell them kuti you are a man of god unonzwirira even I'm talking about even makristu the so called christians kuvapa nguva yekutaura vasina kuziva kuti vasati vaziva kuti uri munhu wamwari youll be shocked with the way people think uchibvunza munhu so kungotaura general kuti kumana life zvamira sei toita sei toita sei in the midst of a storm learn to see jesus the country that you are running away from kune vari kutouya kuzoita mari the question is wakambofunga here kuti ndoitawo mari sei zvikaramba here kana zvaramba saka kwatiri kuenda uku ndokwataona here kuti ndokune pundutso ngatimbomirai zvefaya izvi nebrimstone nechako newateve hameno rima nemathunderstorm atinotaura tiri muchechi every time let's go to church let bible study let's teach each other kunzvera magwaro unozoona kuti zveshuwa this is why a lot of people ask question domani kune vakambopinda uh, uh, uh, chechi dzechirungu wambonamanamatira ita varungu vanoita kana kuti vanhu vane mari vanoita kunge vasinganamati because iwo wajaira kuti ukasvika kwati baba hmm, hmm. you're just being emotional those that know their god they don't get emotional because vanomuziva kuti anongonzi my father i want to thank you for this time I ask for your forgiveness pandakundikana baba ndikundidzorei ari kuziva kuti ari kutaura nababa vake kuzongonyoka kujamba jamba kudii kudii kudii sometimes you are just being emotional for nothing unoenda wakachena wodzoka hako wakasviba kuchechi pasina chabuda but koita mumwe anoita kunge anodzoka asina kudikitira but munamato wako wavhura denga chii chaitika kuziva

or you heard about him because kunzwa nezvake nekumuziva zvinhu two zvakasiyana unomuziva here mwari uyu kana kuti wakangonzwa nezvake because if you know him unoziva maprinciples ake unoziva the rules of the kingdom you know how the kingdom is governed what, what are the expectations bhuku ukanzwa ya kuti makwai angu anonzwa izwi rangu whose voice do we hear more takuenda pane imwe chechi yemazuva ano iri kunyanyonzwa voice ramufundisi kudarika voice ramwari ndosaka uchiona kuti vanopedza 40 minutes vachikwazisa mufundi muapostora muprofita bishop chi but kana vakunzi vanoda panonzi izvo let's appreciate the holy ghost vanenge kuti hey! one second vapedza but vatora 40 minutes vachigamuchira munhu wamwari vanochema vanomira nemusoro vehosdeko vachadonha vachimhanya nemucheka but panonzi farira jehovha

I, he doesn't want to share his glory with anyone so what are you doing muri kuisa munhu wamwari paspotlight pana jehovha kuti god is now competing with your pastor for glory hey munokuvadzisa munhu wamwari bcause mwari havadi zvekushaya glory neumwe munhu chii chakonzera the church is not using its brain ndosaka tichiitira mudeme mudeme weph system tiri 2000 tinotadza kutenga ph system inoita 5000 dollars but you go kunyika imari inobhadharwa nemunhu one patinofanira kushandisa brain dzedu kufunga tinodzishandisa kutsoropodza neku, nekutsvaga how we can circumvent ma, the plan yaitwa namufundisi kana kuti yaitwa nechurch kuti church growth ioneke we are always trying we use our mind for, on the negative side instead of thinking positively we use our machurch mashoma ane maprojects as i close I, I was just here kungokura ndangoverenga chete romans 23 verse 7 part a for as he thinketh in his heart so is he machechi mashoma ane maprojects ari running but we are looking for money we are looking for money each and every time topedzisira taakuita kunge taakutukana chii chaitika chechi haisi kufunga yakazara mazungunde we are not using the brain that god gave us kuti how can we take out take ourselves out of this doldrum out of this poverty you need to think iwe ukangozviona uri munhu wepasi unotongofa ungori munhu wepasi because chinotanga the devil understood this

what am i saying kune vanhu vekuti mufundisi wake akasataura kuti chini dai munodya even voice rikataura se sematauriro arakaita pathe burning bush haaritendi anoda kumirira kuti mufundisi ataure It's very difficult to deliver a pastor possessed person. Ndosaka uchiona kuti each and every ministry inongorwira kuti isusu tisiri correct, isusu kwedu tinoita zvakati, tinoita zva not fighting for kuti Jesu kwenyu ari kumboita sei. Tizivewo mabatiro ari kuita Kristu kwenyu. no it's about my bishop is the on pioneer of this my prophet is the pioneer of this my zvimwe zvacho zvinonzi ndiye akapioneer it has been done 70 years ago 80 years ago but nekuti wazowanawo zvivhitivhiti izvi wazobudawo pamaapu aya waane mukana wekuzikanwa kure sezvatiri kutaura chiita kuti vamwe vari munyika muno vamwe mwari outside the country people are watching me talking listening to me then you think ndobva ndatotanga kufunga kuti ndindine yese because ndabuda patiktok o ndabuda pafacebook or painstagram its a wrong mentality dzidzisa pako siya pamwari panoda kunamatwa ngatinamatei panoda kushanda pfungwa ngatishandisei pfungwa marelationship ari toxic siyana nawo funga chii chandiri kubenefita from this relationship vamwe vanhu vauri kutamba navo currently as i close cheka why are they in your life hazvidi

because i can guarantee you kuti munhu iyeye kana ari mwari akamuunza achiti this is your destiny helper achakupushawo from point a to point b then pozoya achabva from b to c unogona kupedzerwa nguva uchiita zvisina basa kusvika time yake yakwana time yake kana yakwana uchamuona aenda but ndopaunenge wakuzvifunga it will be too late sit down kune vamwe vanhu vauri kutamba navo vari kukonzera kuti vanhu vasakubatsire funga unomudini munhu ari kukudzingira vanhu vanofanira kunge vachikusimudzira munhu ari kukudzingira vanhu vanofanira kunge vachimhanya nevhizheni yeministry iwe uri busy kuzviunganidzira varoda kuipwanya uri busy kuunganidza vanhu vasiri kuda kuti business ribudirire but there is someone who is so eager to see you prosper to see you going 10000 steps ahead of everyone but iwe uri kuzviunganidzira vanotaura zvaunoda kunzwa vanotaura zvaunofarira not kuti vanotaura zvinoita kuti ubude mauri hama yangu sunday ichitopera kudai kune vamwe achiri masikati vamwe vakutorara vamwe kuchangovirawo imbozvifungisisa chandiri kufunga chiri positive in my life chii am i thinking positively im thinking negatively because the bible said as the man thinketh so he is uri kumbofungei number one number two ziva kuti zvauri nhasi 80 percent yazvo maresults emafungiro ako vavengi vari in your life vari kukuparadza zvimwe zvacho vari kubata zvauri kufunga ndava uri kuenzesa information isiriyo use your brain positively ngatimbosiya kunongedzerana nemweya yetsvina pairi ngatiizhake mweya yetsvina ngatiirove chaizvo ibude iende but patinenge tiri kutadza let's do an introspection first let's look inside before we condemn or we point fingers lest will be pointing to ourselves tisiri kuzviona tichablema satani iye satani akapeta maoko achingoziva kuti ha ipfungwa dzako dzakakubata ndava chaunofanira kuziva mulife ukatamba nemadofo even kuspecial class kune number one iriko but number one yekuspecial class might be number last yekune vanogona because mumadofo pane rimwe rinenge riri nani usatambe nemadofo kana uchida kunge uri munhu akakurira anoziva zvaari kuita kampani yaunochengeta ngaiite kuti ikusimudzire vanhu vaunofamba navo vaunoswera navo vanoumba mafungiro ako haumbofa wakagona kutamba soka ukaswera nevanhu vecricket because kana vakutaura nyaya dzavo vanongotaura zvinhu zvecricket so mubvunzo wangu as i conclude uri kuswera nani uri kutamba nani uye uri kufungei god bless you till we meet again love you all